U sinjuri, biex nibdew mal-ewwel, illum għamilna programm itli rigward nitħaddtu fuq din il-mħabba u peress li llum huwa l-jum tal-maħbubin, morna f'ċentru tal-anzjani batna lil dan il-tfajjel. L-anzjani su dipartiment tiegħi.
U għax ma xirraġġu tajjeb. U jkolli nammetti li tal-limt ħafna minn. U għadlilhom jtuna pariri fuq l-imħabba. Tajjeb, wara li jiexu. Irnexxielhom idumu daqshekk minn dam għax hemm min ukoll tireffer Il-partner tiegħu imma eħa norikom għax.
Ninsab Marsa Skala fl-Active Aging Center u għajdu li jentom fjum San Valentino jekk ma tismax minn klim ix-xieħ zon fih jgħidu, ġifieri l-pariri dwar l-imħabba mandaw in-nies irridu noħduhom. Illum jum San Valentino u jiena ġejt għal naqra pariri dwar l-imħabba. Inti x'ismek?

Għandek raġun
u tirranja. Anke jek ma jkolli.
Anke jek ma jkolli.
Ftemna.
Paċenzja, għadu kienet li malaj, imma għatma ġelidna ta' rispet. Tati, il-mħabba hija. Tati, jien nati, eh, nofs il-paga anki ktar ġiri, inkollu nati, inkollu, eh. Ma jina minna ħatiju ġajat il-lili, Eh. Mela tajjeb sejra, mela intom tirċievu, eh. L-bniedem għandu kun sinċir, għaw, mhm. iħobb il-xulxin, dejjem, u fej għalom naqra difettek ta' xulxin, jirranġaw mala. Eżempju, jena id-difett taħħa, taħħa, sowa, illi tixtri wisq ħwejjeġ, emma kif għan irranġaħħira. Ma nistax ngħidlek dik, Għax għandi tfal. Eh. Xapakalik.
Ġifiri għaxxej. Paċenzja.
Paċenzja.
Paċenzja miż-żewġ naħat. Miż-żewġ eh. naħat. Eħe, għadu mija. Mela, nżuħel Ma sabx oħra.
Naħseb le, ma. Allura x'taħsa għal xi xibqa' mija. Eh, Mhix għax nirrispettaw il-xuxi. Inti fuq l-imħabba, kif inti? fuq l-imħabba u kemm inħobb ma jiena madonna l-kulħadd. Kull parsa għajta raġel Għadek hemm. Madni u għajja.
Enti kif aħna fuq imħabba? Imħabba, bħalissa kollox riqja taddi. Eh,
għandek bżonnu għall-imħabba jew eh, naddu. Forse, kollok xi ħaġa. Għal San Valentin, għax ma nistawx ngħidu xaw ta' tqarbin tajjeb, ħantikom bewsa kull wieħed u ndabbar rasi.
Ma xi trid iktar Eh, rigali, għasnajt lek fejn mor moħħi, ma bew salija. Oħra lilek. Oħra lilek. U għanditni oħra n-naħa l-oħra, sejr induru, ċaw.
Uħu dak kien il-programm, illum ma kienx ħafna sinifateti għax għalina daw il-pariri u daw l-esperienzi kienu bizzejet siwja li ħaqna ntuhom shooter sħiħ għalihom. U anke għax aħna l-anzjani nemmnu l-għandhom rwol fis-soċjetà tagħna tal-lum. Għax eh, ngħidlek l-anzjani ta' żmien issa li ġejjin huma differenti. Għax l-anzjani tal-lum, anka titkellem magħhom jgħodu juru kara, ara dar ritratt meta konna fl-indipendenza, da meta ħriġna għaw tħallna fl-Ewropa, jenna f'għandhom ħafna xi rakkuntaw. Ir-ritratti tal-anzjani ta' żmieni issa se jkunu, eh, ħafna selfies f'ftehom hekk. Ikun qed għandhom iżda jeżitu xi ftehom xi eh, eh, Eżatt, jew jew xi platta li kien, da x'inhu għandna dal-breakfast. Jew xi Li ħadna minn dik il-lukanda. Xi TikTok jagħmlu xi mossa ta' eh. imma insomma, imma insomma. Dak kien il-programm ta' San Valentinu tal-lum. Inħobbukom u daqs kemm inħobbukom nixtiequ nagħtukom ukoll żewġ biljetti. Ħankun qed irebħu lil xi ħadd minnkom żewġ biljetti għal show Ta' xejn, hekk? ta' dan u sant tal-aħħar, le mhux ta' xejn. Fil-kummenti jiktbulna xi tfisser l-imħabba għalikom u xi ħadd ħajrbaħ żewġ biljetti.